Bir çopan oglan bar eken. Bu bolsa padyşahyň, şo döwletiň padyşahynyň gyzyny görüp aşyk bolup galar. Gije ýatsa, gündiz işde, mal bakanda, diňe şo gyzyň adyny aýdyp, şo gyza şeýle bir tutulyp galypdyr. Ýanyndaky dost-ýary aýdypdyr, Äý, sen çopan, ol padyşahyň gyzy, ony saňa, ýagny, bermezler, berseler bile, gyz seni kabul etmez. Näme etjek özüňi boş derde mübtela edip diýen. Çopan oglan hiç zat diýmändir. Iýmänem eken, içmändirem. Diňe şol iýip-içmän, şo gyz düşünip başlandan soň dost-ýarlary mundan gorkup, bir zat bolaýmasyn, özüne bir zat edäýmesin diýip, obasyndaky alym adamyň ýanyna ertipdirler. Ol alym adamyň ýanyna baranda, Alym adam oň ýüzüne seredipdir-de, Näme derdiň bar? diýen. Şonda dost-ýarlary düşündiren. Ol oglan geplemänem goýupdyr. Diňe şo gyzyň adyny aýdýan eken. Dost-ýarlary aýdyp beripdir, Şeýle-şeýle, patyşahyň gyzyny gowy gördi. Şoňa näme etjegini bilenok. Ýöne çäresiz bir söýgi muňky diýipdir. Şonda ol alym gülüpdir. Ýok, çäresiz däl. Bu dünýäde çäresiz zat ýok. Alla islese, hemme zat bolar diýipdir. Ýaňky oglanjyk gürlemän oturan oglan birden ýüzüne nur gelip, Molla aga, ahun aga, nädip bolýa çäresi? Näme etsek Alla maňa nesip ederkä diýip begenip gidipdir-dä. Şonda ýaňky alym adam aýdypdyr oňa. Sen bir mara git, bir gowaga ýa-da bir şu şäherden çykmaly bolýaň. Şäheriň bir gyrasynda kyrk gün boýunça diňe Alla, Alla, Alla, Alla diýip oturmaly bolýaň. Iýip-içýäň, işiňi edýäň, namazyňy okaýaň, ybadatlaryňy edýäň, diňe Alla diýip oturmaly bolýaň ondan soň diýipdir. Başga hiç zat diýmeli däl. Ýöne Alla diýmeli, ýöne ybadatlaryňy, bäş wagt namazyňy, Halaldan iýip, halaldan geýinmäňe dykgat edýäň, diňe Allah diýip otyrýaň diýipdir. Şu kadar aňsatmy bu gyz ýetişmek diýipdir. Hawa diýen. Ondan soň bul oglanam şögünçik gidipdir. Göni şol alymyň ýanyndan çykyp mal ýatagyna-da gitmändir. Obasyndan çykyp bir dagyň gowagyna geçipdir. Özüniň iýip-içgisini zadyny dogrulap, başlapdyr bu Allah diýmäne. Namazlaryny okaýan eken, täret alyp, namazlaryny okap, Allaha dualar edip, namazdan soň şo gyzy maňa ýetişdir, ýa Rabbym, nesip et diýip, diňe Alla diýip oturypdyr bul oglan. Indi ynsanlaryň arasynda gep-gürrüň ýaýran, şeýle bir gowakda alym adam, ahun adam hemme dünýäden elini çekip, diňe Allany zikir edýämiş diýip, bul oglanyň myş-myşasy çykyp başlapdyr. Otuz bäşinji gün diýende, patyşahyň gyzy hassalanýar. Patyşa hemme ýere jar salýar. Men, men diýen lukmanlar, men, men diýen doktorlar gelýär. Hiç kim oň derdine çäre tapyp bilmeýär. Onsoň wezir aýdýar, Şu biziň obamyzda, biziň şu patyşahlygymyzyň bir künjegindäki obada bir pir adam bar eken, alym adam. Dünýäden elini çekip, diňe Allany zikir edip otyrýan eken. Şondanam bir maslahat sorap göreli diýipdir-de. Padyşaham eşidip, begenip giden kyrkynjy gün diýende oglanyň ýanyna barypdyr goşuny bilen gowaga. Oglan gözüne ynanyp bilmändir. Padyşahyň uzakdan gelýän atlary atly gelýär, aýak seslerini eşidip, heýejanlanyp, näme diýjegini bilmän, Allah, Allah diýip köpräk aýdyp, şeýle begenen-de. Onsoň padyşah ýanyna gelipdir-de. Salam aleýkim, eý halym adam, seniň adyň ýedi jahana belli boldy, sen bir Allany zikir edýän bir mübärek ynsan ekeniň, meniň gyzym şeýle derde mübtela boldy, dile menden näme dileseň, ýöne gyzymy bir hassalygyndan açyldyryp ber diýipdir, ol oglan hiç zat diýmän, diňe Allah, Allah, Allah diýip oturan, wezire aýdyn, gyzymam berjek diýip aýdyn, gyzyňyzam şoňa nikalajak diýip aýdyn diýipdir, patyşa aýdyn. gyzymam saňa nika aljak diýipdir. Şonda ýaňky oglan şeýle patyşaha bir seredipdir-de, gülüpdir we aýdypdyr, Men kyrk gün bir gyz üçin Alla diýdim. Alla onuň onuň kakasyny aýagyma getirdi. Men kyrk gün bir gyz üçin Alla diýdim, Alla onuň kakasy patyşah bolsa-da aýagyma getirtdi we öz gyzyny maňa teklip etdirtdi. Ýa Rabbil Älemin, eger kyrk gün Seniň üçin Alla diýen bolsam, nämeler bolardy diýipdir-de, şu taýda Alla söýgüsinden esinden agypdyr. Ine şeýle, gardaşlar. Käwagt ukyujypsyzly zatlar üçin Allahy köp ýatlaýas, köp zikir edýäs, ýöne Alla ony bize nesip edensoň, Allah ýok ýaly ýaşaýas. Ýöne maksat hemişe Allany ýatlama. Allah alyp goýsada, berip goýsada. Esselamu aleýkim.